'Cause bere a yɛwɔ mu yi, yɛnsan yɛn akyi nkonyɛ bere a ɛyɛ dɛ bio. Cause Yesu n'asɛm a ɔkaeɛ no, ɛno ara na ɛreba mu, ɛno ara na ɛreba mu. Ɛno ara na meka kyerɛ wɔn sɛ, mekyerɛ si adeɛ biara na obi nkyerɛkyerɛ a n'asɛm a ɔreka sɛ yɛrekɔ ɛbere a ɛyɛ ahohiahia mu a wiase nyinaa bɛdi sika baako a wonam ahokyere nti wobɛkɔ akɔgye mark bi abɔ wɔn ma so bɛkɔ akɔgye mark de abɔ wɔn moma so, na wɔn a wɔde mark no nso bɛbɔ wɔn moma soɔ no, na ɛkyerɛ sɛ wɔyɛ ɔbonsam dea, wɔnyɛ Nyame dea. Na saafoɔ no nso na mmoa no a wɔn ti te sɛ gyata na wɔsen nngran na wɔbɛba abɛwe nnipa mma no, wɔbɛba abɛwe wɔn, na Nyame abɛhwim wɔn a wɔyɛ Ne dea no a wɔ, wɔ, wɔ biribiara mu no wɔde wɔn ho ahyɛ Nyame mu no, wɔbɛba abɛhwim wɔn Na wɔn no, saa ateetee no ɔma wɔn komm. Enti saa bere yi no, wɔn nyamesom no mamfa nni agorɔ. Ka amen sɛ wotena ase sɛ, Oo, hwee mfa me ho. Ɔseɛ, Bere a ɛte sei mu no, ɛɛ, edu bere a afei nnipa nyinaa, obiara, ebinom waware, ebinom resisi adan, Bere a ahokyere wom yi, wo deɛ kɔhwɛ, binom resisi adan akɛseɛ akɛseɛ akɛseɛ, ɛyɛ Nyame asɛm a waka. Ɔse saa bere no nyinaa no, yɛn ani mmra yɛn ho so sɛ, awieyɛ bere no reyɛ dɛn? Ɛreba. Na ɔse, ɛberɛ a yɛbɛte sɛ afei ɔbaa ne ɔbaa na wɔbɛka se yɛreware, ɛɛ barima ne barima na ɛbɛka sɛ yɛreware, w'ani, ɔbaa ani nnye barima ho bio, Ɛna bɛɛma nso ani nnye ɔbaa ho bio. Bɛɛma ani bɛgye bɛɛma ho, ɔbaa nso ani bɛgye ɔbaa ho. Saa bere no nso mu ara na yɛwɔ yi. Saa bere no mu ara na yɛwɔ yi. Wokenkan Bible a, na wode to wiase no, wɔbɛhu baabi a yɛrekɔ, baabi a yɛadu. Amen. A, ɛnnɛ, saa bere yi, Wɔhyɛ wiase nyinaa sɛ obiara mma kwan mma mmarima nware. Ampa nso ɛkɔ so a mmarima mmarima kɔ ware na yɛde wɔn kɔ asɔrefie na sɔfo nso hyira so. Ɛyɛ Nyame asɛm a waka, ɛsɛ sɛ ɛba. Na ne nyinaa ba so no, na wo no a woyɛ Nyame ba no, na wo wo w'ani baa ho so sɛ awieɛ bere no adu. Hallelujah. Mma mfa wo nyamesom nni agorɔ. Anɔpa o, awia o, ɛsɛ sɛ wotu anammɔn hwehwɛ Awurade. Mantena fie, mamfa nyɛ adidi na ɛnom, mamfa nyɛ hwee, ɛ, wei deɛ biribiara nni hɔ. Na ɔse, sɛdeɛ Noa da de yɛeɛ no, saa ara na Nipa Ba no nso ne bere no bɛyɛ dɛn? Bɛyɛ. Ɔse, wɔdidii, wɔwaawareeɛ, sisii adan, wɔani gyeeɛ, mpofirim ara, Ɛna nsuo wɔhunu sɛ nsuo reyiri fa wɔn, nsuo reyiri fa wɔn, na ɛbere no mu no yɛrekɔ. Nti obiara nkanyan ne nyamesom. Ka amen. Mese obiara nyɛ dɛn? Kanyan wo nyamesom. Anɔpa yi, yɛnkan Acts chapter three verse nineteen. M'asɛm no din ne sɛ, Confession. Acts chapter three verse nineteen, Enti monsakyera mo adwene na monnane mo ho, na wɔapepa mo bɔne. Amen. Enti monsakra mo adwene na monnane mo ho, na wɔapepa mo bɔne. Convention no is a word which conveniently describe the act by which a sinner turns to God for forgiveness. Ka amen. Sɛ yɛka sɛ conversion a, nsakrae a, obi a, obi a. Kyerɛ sɛ, ade a ɔreyɛ no ɛnyɛ na ɔredane ne ho afiri adeɛ no ho na wama no Bɔne fafiri, Yɛde kɔ Awurade mu deɛ a, wama no bɔne fafiri. Na Ne botae nyinaa sɛ obi a ɔreyi ne ho afiri biribi a, ade bi a ɔgyina ho yɛ na ɛnyɛ na ɔredane ne ho afiri hɔ. Ka Amen. Nti anɔpa yi, Awurade pɛ w'adwensakra. Nti baabi a wogyina biara no a wonim sɛ baabi a megyina yi ɛnyɛ no, daa wo ho. Hallelujah! Mese yɛ dɛn? Daa wo ho. Bere a Peter ne John kɔ asɔrefie a, bubuani a na bere biara Bible no sɛ wɔde no bɛto asɔredan fɛɛfɛɛ no ano no, na ɔsrɛ sradeɛ no. Yɛwoo no sɛ bubuani fi ne na yam, ɛnna yɛde no asrɛ sradeɛ ara. Bible se, Ɛda no Fiadabi da a ɛtɔ so nkron a, Yohane ne Peter, wɔfii asɔredan mu reba no, ɛna wɔbɛhyiaa saa aberanteɛ yi, ɛna aberanteɛ yi ɛresrɛ wɔn mmɔborɔhunu adeɛ sɛ wɔbɛnya biribi de ama no, ɛna Peter se, sika ne dwetɛ deɛ yɛn yɛnni bi, na mmom yɛwɔ Jesus, Jesus a ɔma nkwa, Jesus a ɔma ahoɔden, Jesus a sɛ ɔnya hu no a ɔbɛsakra w'abrabɔ. Ɛno na yɛwɔ, na ɛno na yɛde ma wo sɛ ne din mu sɔre nante. Na Bible sɛ amunum aberanteɛ no sɔreeɛ, na ɔse ne kotodwe anim nyinaa yɛɛ den, na ɔsɔreeɛ no, na aberanteɛ yi hyɛɛ aseɛ sɛ ɔhurihuri, na ɔne Peter nom ɛrekɔ asɔrefie hɔ. Na aberanteɛ huhuri, na ɔse huhuri a ɔrehuhuri no nyinaa no, ɔrehyɛ Nyame animuonyam. ɔda Nyankopɔn ase sɛ Awurade agye no afiri tebea a na ɔte mu no mu, na ɛnnɛ wanya nan agyina so na ɔrehuri na ɔrehyɛ Nyame anuonyam. Na Bible no se ɛno na ɛbɛyɛ nnipa no nyinaa nwanwa. Ɛbɛyɛ nnipa a wɔwɔ hɔ nyinaa nwanwa sɛ, Ei! Aberanteɛ yi a na ɔte ɛhɔ yi a ɔsrɛsrɛ adeɛ, ɛnyɛ ɔno na ɔrehuruhuri rekɔ yi a? Na Bible no sɛ wɔhuu sɛ ɔne Peter nom nam no, ɛna wɔhuu sɛ, aha, nkurɔfoɔ yi, nea ɛwɔ Yesu mu no bi aba wɔn mu. Nti wɔn na wɔayɛ nneɛma a ɛte saa. Na ɛyɛɛ wɔn nwanwa. Na Bible no sɛ ɛyɛɛ wɔn nwanwa, nnipa bebree bɛtwa hyiaa wɔn ho sɛ, Ah, ɛbaa no sɛn, na dɛn tumi koraa na ɛmaa aberanteɛ yi sɔreeɛ? Ɛnna ɛhɔ no Peter reka kyerɛ wɔn sɛ, Aberanteɛ yi a wasɔre gyina hɔ yi na ne ho ayɛ mo nwanwa yi. Ɛnyɛ hwee sɛ ɛnyɛ yɛn ahoɔden a, na ɛnyɛ yɛn yɛn nyansa, na ɛnyɛ yɛn tumi bi a yɛwɔ, na mmom ɛyɛ Jesus Christ Nasaretni no a mo, Pilato anim, mobuu no kumfɔ Na moma wɔgyaa dibɔnyɛ ne wo di ni Barnabas, mogyaa no kwan, na wɔkum saa Yesu yi, bɔɔ no asɛnnuam, wui, na ɔsɔreeɛ no. Saa Yesu no, ne din mu na ama aberanteɛ yi gyina hɔ saa no. Na ɛno mu na ɔnam so sɛ, sɛ nnipa no abɛhyia saa deɛ a, na afei ɛsɛ sɛ ɔma Gospel. Ɛberɛ biara a yɛhyia nnipa no, Ɛsɛ sɛ yɛ preach gospel. Yɛka Yesu Kristo ho asɛm ma nnipa sakra. Woyɛ Kristoni, wakɔdu area baabi, nkurɔfoɔ gu hɔ, wɔn a wɔgu hɔ no nso hu sɛ wɔnyɛ correct. Dɛn na ɛsɛ sɛ woyɛ? Woyɛ student, wo mates a wakɔhyia wɔn, nsɛmmɔne nko ara. Wo nso woyɛ Kristoni, ɛdɛn na woyɛ? Sɛm bɛn na wowɔ? Wo business partners, Wo ne wɔn ahyia, wɔnnim Awurade. Woyɛ Kristoni? Ɛdɛn na woyɛ? Wotumi tena hɔ ara ma wɔn mmom tumi kɔnvinse wo wɔ bere a wowɔ Nyame Asɛm. Peter hui sɛ dɔm no abehyia no. Kyerɛ sɛ, saa bere no yɛ adwensakra da. Bible sɛ, Ɔkasae sɛ, Yesu no a mobu no kumfɔ, moyii no mae wɔ Pilato anim no, ne din mu na aberante yi gyina hɔ. Ɛno nti, monsakra mo adwene na wɔapepa mo bɔne. Nti ɔka nneɛma mmienu, ɔsɛ monsakra mo adwene na monnane mo ho. Nti wosakra w'adwene a, fi ade koro no a woyɛ no pɔtee no ho a, afei ɛsɛ sɛ wodan wo ho. Wɔnka amen. Na saa situation mu ne yɛbɛhu no sɛ akristofoɔ bebree yɛasakra, ɛso yɛda so gyina ho. Ɛno na wobɛhunu sɛ woba Awurade nkyɛn no, nneɛma dada no a wokura mu a wobaa Nyame nkyɛn no, woda so ara yɛ dɛn kura mu. Woasakra, nanso woda so gyina ho. Nti ɔse, monsakra mo adwen na monnane mo ho. Nti wodan wo ho a, na ɛkyerɛ sɛ adeɛ no a wokura mu no, wonsan ne no mfa adamfo bio. Abrabɔ no a wowɔ mu no, wonsan ne no mmɔ bio. Woadan wo ho koraa. Woayi wo ho afi ho koraa. Woatwam afiri hɔ koraa. Ka amen. Nanso, yɛasakra yɛn adwene nso yɛgyina hɔ. Yɛasakra yɛn adwene, oo meyɛ Kristoni, mafa Yesu Kristo sɛ m'Awurade ne m'Agyenkwa. Nanso, suban no, yɛda so ara kura mu. Yɛnna yɛn ho. Nsanom no, yɛda so ara renom. Adwamammɔ no, yɛda so ara rebɔ. Nkurɔfoɔ ho nsɛm keka no, yɛda so ara rekeka. Ɛde yɛkɔɔ Simpai na yɛrebɔ mpaeɛ ara, nkɔmhyɛ baa sɛ, eh, yɛn nyinaa yɛnyɛ baako. Ɛhɛɛ, ɛnsɛ sɛ yɛkekakekanka yɛn ho ne adeɛ ara. Wɔbue kwan maa ma obiara kekaakaeɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛbɛkɔ obiara mu. Yɛpɔnee a, ntɔkwa bi resi ne Nnipa no a, nnipa a yɛkɔhyia a, ɛnkɔ Nyame akasa ma yɛabɔ so mpaeɛ a yɛnim sɛ ɛfrɛ eh, nsɛn Awurade aba mu no, ɛnyɛ mɛmɛs mpo o, offices ɛyɛ kyɛ sɛ yɛn a ne yɛwɔ hɔ no na bebree kɔ deɛ bɛte yɛn a ne yɛwɔ hɔ no Asɛm a nnipa no koraa kae nyɛ asɛm a ɔyɛ abufuo. Na, kyerɛ sɛ, ɛdane ne bo afuo ara ma ɔkɔto blows. Na ɔkɔ akɔto blows. Ɛyɛ agorɔ o. Na kyerɛ sɛ, yɛgyina hɔ sɛ yɛhwɛ, ei, ɛnnɛ koraa Nyame akasa no o. Sɛ mɛmba mpo deɛ a, anytime biara metaa ka sɛ, members no ayɛ wɔn taa nni problem papa sɛ mpa, mpanimfoɔ no wɔwɔ problems. Mpanimfoɔ no, members no ayɛ wɔn taa nni problem. Ka amen. Enti ɛmfa ho sɛ ɛda no du a mɛmba bi bɛkɔ heaven na ɔfisa bi ɔfisa bi mark time asɛm a ɔte sei paa ba na wohu sɛ nipa no wasakra deɛ nanso akoma no akoma bɔne no ɔmfiri ho. Wasakra aa waba abɛyɛ elder but akoma no daso aa wɔ hɔ. Ɔnnane ne ho mfiri ho. Enti sister no kaa asɛm kakraa pɛ na hei! Kɔto bros na yɛdi oo yɛsrɛ wo oo friends ɛ ɔtɔ wo ase oo yɛ pata no mpo ntie. Na kyɛ sɛ sɛ ɔnyɛ asɔɔdan mu hɔ paa na ade no kɔyɛɛ te sɛ Abɔnten a nka bros bɛba. Adeɛ a ama bros amma no sɛ ne yɛ wɔ asɔɔdɛm. Ka amen. Wo a wohwɛ wei a, w'asakra o. Nanso ɔnanee ne ho. Anɔpa yi, Nyame asɛm ɛɛba wo nkyɛn sɛ, sɛ w'asakra w'adwene deɛ a, na adeɛ biara a ɛkura wo no, dan wo ho firi ho. Suban biara, abrabɔ biara, ɛneyɛɛ biara, asetena biara, dan ho. dan ho koraa. Ka amen. Hallelujah. Na ɔse, na wama wo, wapepa wo bɔne. Wahu? Enti sɛ wo sakra, na ade no a wokura mu a, anaa abrabɔ no a wowɔ mu a wobɔ no, woannane wo ho a, wɔmpepa wo bɔne no. Wɔmpepa wo bɔne no. Enti da no Paul kasa wɔ baabi na ɔse, nti adom no nti, yɛntena hɔ ma bɔne no nnɔɔso anaa? Obinom asɛm ne sɛ wonya afa Yesu Kristo sɛ w'Awurade ne w'Agyenkwa paa na ɛkyɛ sɛ ɔde wo bɔne nyinaa akyɛ wo. No! Ka Amen. Wofa Awurade Yesu Kristo sɛ w'Awurade ne w'Agyenkwa a, ɛno nkyɛ sɛ wo bɔne nyinaa wɔde akyɛ wo. Nea ɛbɛma wɔde wo bɔne akyɛ wo ne sɛ wobɛdan wo ho. Wobɛdan wo ho afiri nea na wowɔ mu no mu, nea na woyɛ no, wobɛdan wo ho afiri mu. Woannan wo ho amfiri mu a, wonnya bɔne fafiri. wɔmpepa wo bɔne nti bɔne bi wɔ hɔ a wayɛ na wusu ho bɔ ho mpae sɛ awurade menyɛ bio no dan wo ho firi ho na obi wɔ hɔ a menyɛ bio nso na ɔyɛ te sɛ mba papa kɛse wayɛ adeɛ na waka ho asɛm na sɛ ɔda a menyɛ bio obesu siesie a owie a pɛ na ɔsan akɔyɛ na kyerɛ sɛ ɔnyɛ dɛn Ɔnanee ne ho. Ɛhɔ no ara a wokasa kyerɛɛ no no ara deɛ, wayɛ dɛn? Wanya adwensakra. But ɔnaa ne ho mfirii adeɛ no ho. Na ɔnaa ne ho nti, bohu sɛ ɔbɛkɔ akɔyɛ. Sɛ ɔdaa wo ho a, wo nsa nkɔ ho bio. Ka Amen. Nti dan wo ho. Ka kyerɛ onua sɛ, dan wo ho. Ɛhɛn. Na wɔapepa wo bɔne no nyinaa. How are we converted? Kwan bɛn so na yɛbɛfa so na yɛasakra? There are five aspects of true conversion. One. Ehia sɛ wobɛgye atom Wobɛgye atom sɛ meyɛ debɔɔyɛni. Sɛ onya hu no sɛ meyɛ ɔdebɔɔyɛni na Nyame abufuhyew wɔ me so a, Hallelooya! Adwensakra bɛba. Adwensakra bɛba. Sɛ wonya hu a, na obi wɔ hɔ a, ade no a ɔreyɛ no, onhu sɛ ɛyɛ bɔne. Na woanhu sɛ ɛyɛ bɔne a, ɛbɛyɛ den sɛ wobɛtumi asakra, wobɛtumi atɛn afiri ho. Sɛ wohu sɛ ɛyɛ bɔne na Nyame abufuhyew wɔ hɔ a, aha yi wobɛdan wo ho, wobɛnya adwensakra. Wɔnka Amen. Romanfoɔ nwoma no ti mmiɛnsa nkyekyɛmu aduonu mmienu de kɔsi aduonu mmiɛnsa no, yɛka aduonu mmiɛnsa no nko ara, ɔse, Na yɛn nyinaa yɛ bɔne, na Onyankopɔn anuonyam ayɛ dɛ bɛn? Abɔ yɛn. Meyɛ debɔyɛni, Agya sakra me o.

Amen. Deɛ ɛtɔ so mmienu, an understanding of the cross sɛ asɛnnua no wobɛte aseɛ. We need to know that he died that we might be forgiven. Ɛsɛ sɛ wohu no pefee sɛ Owui sɛdeɛ ɛbɛyɛ a me mɛnya bɔne fafiri. Yɛda so yɛ debɔneyɛfoɔ no, ɛna Kristo owui maa yɛn. Wowɔ da mu a ka Aame paa. Ɛno nti te aseɛ sɛ wo nti ɛna Yesu kɔ asɛnnua no so. Ɔkɔ asɛnnua no so wɔ deɛ nti a? Me bɔne nti. Me bɔne nti ɛna ɔforo kɔ asɛnnua no so. Kɔ asɛnnua no so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo, wobɛyɛ ɔteneneeni. Nti Bible no sɛ, Ɔhwiee mogya gui, na ɔde saa mogya no pepaa yɛn bɔne no nyinaa, ɛma yɛn ho bɛteeɛ. Yɛn ho bɛtee wɔ Nyame anim. Kane no, na yɛgyina Nyame anim a, Nyame hu yɛn sɛ adeɛ bi a ɛyɛ tan, adeɛ bi a ɛnyɛ Adeɛ bi a ɛnni mmu. Suban a na yɛwɔ mu no, abrabɔ a na yɛwɔ mu no, na Nyame te soro na Ɔhwɛ a Nyame hwɛ nyɛ yie, na ɛyɛ tan. Na Ne Dɔba Yesu Kristo yi, yɛn ho dɔ nti, yɛgu so yɛ bɔne no, yɛdi bɔne no nyinaa, na Ɔdɔ yɛn. Na ɔdɔ yɛn. Oh, hallelujah! Eti sɛ woahu saa adeɛ wei na woda so ɛyɛ bɔne a, ngyina Bible no sɛ ɛda no a obeyi n'anuonyam adi a n'abɔfoɔ ka ne ho a ɔbɛtena ahengua akonnwa no so no, ɔse saa da no, no mercy. No mercy. Ahummɔborɔ bi yɛ ni hɔ. Ka amen. Ɔsɛ ɔno no ɔmma ne sɛ dwamaa na mmom ɔba ne sɛ awenade. Sɛ ɔka sɛ ɔba ne sɛ awenade a, na ɛkyɛ sɛ ɔba no wɔ atirimmɔden so. Ahummɔborɔ bi yɛ ni hɔ. Amen. Saa da no, ahummɔborɔ bi yɛ ni hɔ. Nti sɛ ɔpɛ sɛ ɔnya ahummɔborɔ no a, ɛyɛ nne yara. Ɛnne ya. Wo nti na ɔforo kɔɔ so. Na sɛ ɔnyɛ saa barima wɔ yi a, nka yɛte yɛ bɔne no mu, na yɛawu. Bible sɛ da no, kan Revelation ɔsɛ na wɔhwehwɛ obi a ɔbɛba no, na wɔnya biara. Because nea ɛwɔ nwoma anim ne sɛ, nea ɔbɛba no, ayakayakade a wɔde bɛyɛ no, yɛ nti, yɛ abɔfoɔ no mpanimfoɔ no, obiara sɛ ɔma. Na Yohane da Patmos hɔ no a ɔresu. Na ɔse ɛnsɛ bi bɛbɔɔ no ka kyerɛɛ no sɛ, Yohane, mansu. Na Dawid asentini no, Juda mu gyata no, ɔno, ɔfata sɛ ɔte nsoɛ nsoro no. Na sɛ barima bi abɛwuwu wo yayaayaa wei, na woanhu, na ansom wo bo, na woda so ara te baabi a wote no ara, ne nea woreyɛ no ara sɛ ɔno ara na mɛyɛ a, Saa da no no mercy no mercy. Ka amen. Ɛyɛ du bi obi n'adwe yɛ nso oh hwee ma. Hwee ni wɔ bɛba. Hwee ni kotire ni yam biribi wɔ kotire ni yam. Kotire ɔwɔ nsono ni ni yam. Oni nsono. Te wo se hwee ni kotire ni yam biribi wɔ ni yam. Na ɔbɛba. Ka amen. Jesus ɔbɛba. Jesus ɔbɛba, Jesus ɔbɛba o, ɔbɛba ampa. Wode akɔ so na atwe mpena, kɔ so na huru tokuro anadwo, kɔ so na bobɔ nkurɔfoɔ ntokuro mu anadwo, wode akɔ so abobom. Kɔ so ara na bom, tu kanea bɔ wo moma so, fa nante anadwo. Binom anadwo na wɔnante, adekyee ɔnante, anadwo na ɔnante, na Yesu ɔbɛba, ɔgu so ɔreba. Nneɛma nyinaa di adanseɛ. Wiase awieeɛ no reba. Atemmu da hɔ ma yɛn, enti dwene ho, me nua. Sɛ wo werɛ fi wo ho a, daakye wo nneɛma bɛka akyi. Sɛ wowie fi wo ho, sɛ wo wowie fi wo ho, ma nsakra na ma wowie mfi wo ho. Daakye wo nneɛma bɛka akyire. Na ɛda no wobɛka sɛ, 'O, o, o, wɔmma me kwan na mensan m'akyi. Na ɔbɛka akyerɛ wo sɛ, 'Ɛkwan biara nni hɔ. Kwan biara nni hɔ. Wode ka Lasarus ne osikani no. Ɔse nka, a, nka ma me kwan na menkɔ, na menkɔka nkyerɛ me nuanom a wɔwɔ hɔ no sɛ, 'Ei, biribi wɔ hɔ o! Nti obiara nsakra n'adwene. Ɔse no adiyifoɔ ne asɛmpakafoɔ ne akyerɛkyerɛfoɔ no wɔ hɔ na sɛ wɔantie wɔn a obi fi soro koraa ba a wɔntie. Hallelujah! Yesu bɛba o! Yesu ɔbɛba! Enti bɔne biara asetena biara a wote mu a ɛnyɛ no sakra firi ho. Wo deɛ wose nipa ne kunu awale tɔ so mmienu mɛtena ho a obi te ho ɔse ɛɛ eh, na akye akye ɔnka sɛ ɔgyaa me. Wo deɛ tena, tena ho, manntɛn ne, na tena ho, manntɛn ne, tena ho, ɔno na ɔmmɛka sɛ ɔbɛgyaa wo, ɔnnka, ɔno ɔnnka o, ɔnnka da sɛ ɔno wanya wo na wo te ho, na ɔno ɔkɔka kyerɛ wo sɛ gyae sɛe, ɔnnka, na mmom wo ara w'ankasa tɛn, tɛn ho, na sɛ ɛyɛ wo dɛ na tena ho sɛ, ɛɛ, ɔmpɛ, ɔno ara mpɛ sɛ ɔno ara ka, ɔnnka. Na Yesu bɛba, na wo ara wobɛhu nea ɛwɔ mu. Sakra w'adwene. Ka amen. Ɛda no John rekasa no, ɔse, Nhurutia mma. Hena na ɛsee mo sɛ monnwane mfi abufuhyew a ɛreba no ho? Moanya aba a, monsow aba a ɛfata adwensakra. Nhurutia mma. Ka amen. Nɔma tire, A willingness to turn from sin. Ɛsɛ sɛ wo ara wufi wo pɛ mu na wodan wo ho firi bɔne ho. Nyɛ sɛ wobɛtena mu obi na ɛbɛfɔɔse wo. Woahu sɛ nea mereyɛ no nyɛ. Sɛ wote hɔ na woreyɛ adeɛ na ɛnyɛ, na wo ara woantumi antena ase antu wo ara wo tirim agyina sɛ adeɛ a mereyɛ yi nyɛ a, na wonyɛ nipa. Atɛm bi a metaa ka kyerɛ nkurɔfoɔ sɛ, aboa pɔnkye, aboa, ɔno mpo ɔreyɛ ade na ɔnya abo no, sɛ ɛpuum ɔba a na ɔretan mo kakrakra. Sɛ ɔba a, ɔba the second time a, na ɔtaa me. Dɛn nti na ɔtaa me? Ɔkɔɔ hɔ no, wɔbɔɔ no sɛ ma ɔmma bio. Nti afei ɔreba no, na ɔtaa me. Ɔwɔ adwen, ɔredwen. Nti sɛ nnipa a Nyankopɔn abɔ wo sɛ woawo suban so, ɔno ara ne suban so, woyɛ Nyame. Woyɛ Nyame a ɔtɔ so nnan a Nyame ama wo tumi Wamo adwo wo reason na woyɛ ade no ade no nyɛ a wote hɔ saa na wohwehwɛ sɛ obi mɛka nkyerɛ wo sɛ ade no nyɛ whereby nyame asɛm ba wo nkyɛn ntɛm biara yɛ kristofoɔ no a yɛn yɛsi agye yesu adi no a Yɛbɛtena asɔrefie tie Nyame asɛm. Sɛ woansakra w'adwene a, Bible se, ɛda a ɛdi akyire no, ɔse, Na wɔn a wɔnnim no, ɔbɛhwe wɔn ketewaa. Wɔn a wɔnnim no, kyerɛ sɛ, wɔ obi a ɔno, ɔnhuu Jesus, ɔntee asɛm no da. Ɔse ɔno, ɔbɛhwe wɔn ketewaa. Na wɔn a wɔnnim no, wo, wo na wonim no, ɔse ɔbɛhwe wo mmaa pii. Bɛhwe wo pii because wo no, wobɛtena asɔredam tie asɛm no, wonnim. Wonim asɛm no paa. Obi wɔ hɔ a, ɔno ara nim pefee sɛ adeɛ a ɔyɛ yi ɛnyɛ nso ɔse mɛyɛ dɛn? Mɛyɛ. Ekunu yi a ɔgye na lɛ nim pefee sɛ ekunu yi a megye yi ɔnyɛ nso ɔse mɛyɛ dɛn? Mɛgye. Ɔbɛhwe wo maa pii pii pii. Amen. Fi wo ara wo pɛ mu firi nea woyɛ no ho. Na sɛ wofiri wo pɛ mu firi nea woyɛ no a, ɛno na Bible no frɛ no sɛ repentance.

Oh masakra oh awurade menyɛ bio da oh awurade eh. obi a ɔbɔ mpaeɛ ɔwɔ ɔkyɛ na osu wɔn a wɔbɔ mpaeɛ a wɔnkyɛ wɔ osu no kalabulefoɔ nko a obesu sɛsi a nso obewie apɛ na ɔno a ɔsan so yɛ dɛ ɔno ɔsan ɔdi mu a ɔyɛ tɛm bi a obesu tɛm bi a ɛbɔ mpaeɛ bi a ɛde mpaebɔ no sɔ so ee awurade ee awurade wɔlɛ ɛni wɔyɛ ɔde wɔde wɔn bɔ ne ɛfa mma bɔ ne ɛnya kyɛm awurade ɛmi nya bi ɛwɔ ɛɛ. Owiei pɛpɛpɛpɛ, ofii asɔrdan mu hɔ ara. Wonka sɛ ɔno na na ogyina hɔ a na osu. Sɛ ɛnyɛ genuine repentance, ɔrepɛnte yɛ, ɛ camouflage. Ɔma Nyame ahu sɛ ɛhɛɛ, wansakra. Nso n'akoma mu no nsakrae biara nni hɔ. Sesa, ka amen. First Thessalonians chapter one verse nine.
Kyerɛw Tesalonikafo Nhoma a Edi Kan, Tiri Baako, Nkyekyɛmu Nkron, Na wɔn ara kaa yɛn ho asɛm kyerɛɛ ɔkwanko a yenyaa mo mu, ne sɛnea modan afi ahoni ho aba Onyankopɔn nkyɛn, sɛ mobɛsom Onyankopɔn teasefoɔ nokwafoɔ. Amen. Paul na ɔkasa kɔɔ Tesalonia no, Thessalonica. Wɔkɔɔ hɔ, na afei abosomsom a na wɔwom a wɔresom na wɔtee asɛmpa no na wɔsakraa wɔn adwene, genuine repentance, wɔtee wɔn ho, wɔdan wɔn ho firii abosomsom no ho. Ɛno na Paul ba no ɔne wɔn ka sɛ, Mo ara wɔkaa mo ho asɛm kyerɛɛ me, Ɛne abosomsom a na mowɔ mu a motee asɛmpa no nti modan mo ho yɛɛ dɛn? Firii ho. Monka Amen! Anka wo nso obi adi wo ho adanseɛ sɛ wo, sɛdeɛ na wote na asɛmpa no a woteeɛ no nti, woadan wo ho de afiri suban bi a ɛnyɛ ho. Wɔnka Amen! Nti dan wo ho willingly. Number four, the accounting of the cross. We must prepare to be known as Christ's disciples. A man fully to fight under this banner. Sɛ ɔka accounting of the cross a, na ɔpɛ sɛ wo na wowɔ ha sɛ Nyame ba no, ɛsɛ sɛ wode wo ho si hɔ pefee sɛ meyɛ Kristo akyidini. Say amen. Ka amen ne ye. Wɔn na ɔwɔ a ɔtumi de ne nsa si ne bo sɛ me meyɛ Kristo akyidini. Ma nsa so ahwɛ. Woadu anyɛnkofoɔ mu. Woadu wo business partners mu. Woadu ɛɛ ɛɛ wo colleague studentfoɔ mu. Na wɔreyɛ nneɛma bi, na wɔretwetwe wo sɛ brem, na wobɛgyina aka sɛ, Me, meyɛ Jesus Christ N'asuani. Wobɛproof akyerɛ wɔn sɛ, Meyɛ Jesus Christ N'asuani. Ka amen. Sɛ woyɛ Jesus Christ n'asuani de a, na kyerɛ woyɛ deɛ Yesu Kristo ɛyɛ dɛn ɛyɛ. The character of Jesus Christ no eh, yɛhu ɛwɔ wo mu. Yɛhu Yesu ne suban no ɛwɔ wo mu. Ka amen. Ka amen.
Bàtò yɛkae asɛmpa no sɛnea Luka kyerɛ no, etire nkron, nkyekyɛmu aduonu mmiɛnsa kɔsi aduonu nson.

Na nea me nti ne kra befi ne nsa no, ɔbɛgye no nkwa. Na sɛ onipa nya wiase nyinaa na ɔyera anaasɛ ɔhwere ne ho a, mfasoɔ bɛn na ɔbɛnya? Aduonu nsia. Na obiara a n'ani bɛwu me, me ne me nsɛm ho no, ɔno nso ho bɛyɛ onipa Ba no aniwu ɛda a ɔde Ɔne n'Agya ne n'abɔfoɔ kronkron anuonyam bɛba no. Na nokware mese mo sɛ, wɔn a wɔgyina ha yi mu binom wɔ hɔ a wɔrenka owu nhwɛ kɔsi sɛ wɔbɛhu Onyankopɔn ahennie ansa. Amen. Amen no ka no yie paa. Accounting of the cross no, aha yi no ɔka ɔredi Bible no, Ɔbɔɔ baabi, ɔse, Nea ɔpɛ sɛ ɔdi m'akyi no, ɔmpa ne ho akyi, na ɔmfa n'asɛnnua, wanka sɛ ɔmfa me, m'asɛnnua. Yesu n'asɛnnua, n'amanehunu no, yɛn, yɛn no, yɛntumi nsoa. Yɛn, yɛntumi nsoa. That is why a ɔrestate no sɛ, ɔmfa n'asɛnnua. Na ɔmfa n'asɛnnua no, na ɛkyerɛ sɛ wo nso wowɔ wo krɔɔs a wobɛsoa, berɛ a woabɛhu ɔno Awurade yi. Sɛ wonyɛ ara dan wo ho, wodane wo ho a, Wo turn from sin no a, wo wɔ w'asɛnnua a wo so a. Wo wɔ w'asɛnnua a wo so a. Ka amen. W'asɛnnua a wo so a ne sɛ, wo nso wo bɛ hyia haw. Wo bɛ hyia haw. Wo bɛ hyia atetee. Wo bɛ hyia amanehunu. Wo bɛ hyia ahokyere. Na ɛno no, ɛno na sɛ woanhwɛ yie a, wo ntumi ntɛɛne. Wo ntumi ntɛɛne. Saa bere a yɛwɔ mu a nneɛma mu ayɛ den yi, Na wokyerew ababaawa na krakye bi aba na ɔtete sika ama wo, ɔtete sika ma wo, ɔtete sika ma wo, na afei ɔse o, ma me ne wo nkɔda ansa na makɔyɛ wo ho adeɛ. Adeɛ nso so Bible no kyerɛ sɛ daabi, ma ɔnyɛ wo ho adeɛ before. Na se ha, ahokyere bebrebe yi, eh, ahokyere bebrebe yi, wei deɛ so ɔse ɔbɛwaa me o, Na me nso me ho kyere me yi, ehe, menkɔ. W'asɛnnua no soa. Ka amen. Wogyina mu a, nkonimdie bɛba. Mpo, mpo sɛ megyina mu na sɛ biribi amma koraa a, Yesu nti, Heaven nti, mɛgyina mu. Yɛnsom Nyame sɛ yɛbɛnya yɛn ho nti. Nti na ɔka baa sɛ, na ɔse, na sɛ nea. Nea ɔfrɛ no sɛn? Ɔpɛ sɛ ɔgye ɔno ara ne kra no, ɛbɛfi ne nsa. Ɛbɛfi ne nsa. Na ɔse, na me nti, wɔn a wɔn kra bɛfi wɔn nsa no, mɛgye wɔn. Mante ame? Ka amen. Wɔnka amen. Praise God. Na ɔse, na sɛ wonya wiase nneɛma nyinaa na ɔhwere wo kra a, mfasoɔ bɛn na ɛwɔ so. Nti wiase nneɛma a ɛwɔ mu no nyinaa de yɛbɛgya no hɔ. Ɔba bɛto a, praise God, but mma w'ani mmere ara nti nkɔ nkɔyɛ bɔne. Ma w'ani mmere, ma w'ani mmere ara. Iyɛ nnɛ deɛ, Bible nso se sika, bɔne ne ne ntini nyinaa ne sika pɛ. Na ɛnnɛ nso Mose ahokyere aba yi, obi reba na ɔbɛkyerɛ wo sɛ, ei, eh, mese eh, lie bi aba nti, eh, eh, yɛnyɛ dɛn? Hwehwɛ lie koro no mu yie. Hwehwɛ lie koro no mu yie. Ɛda no yɛfi adi bɛn na yɛfi Fosu ba na wɔn a yɛreba no baako ka sɛ, Ei! Ɛɛ! Akoa bi wɔ Tarkwa, bɔɔla so na ɔdidi. Na nipa no a ɔka asɛm no, megye no di because ɔno Tarkwa hɔ na ɔwɔ. Ɛna ɔno nso so no, ɔkyin pa ara. Nti ɔkaa megye di. Ɔse wɔkɔtoo no sɛ, wɔkɔtoo nipa no sɛ ɔte bɔɔla na ɔredidi wɔ bɔɔla. Na ɛdidi na ɔredidi wɔ bɔɔla no nyinaa kyerɛ sɛ ɛhɔ na ne sika no nyinaa sɛ ɔkɔdi di hɔ a, ɛba. Na wei, amen. Enti sɛ wowɔ Awurade Yesu Kristo mu, Bible sɛ, ma nea woanya no, ɛno ara nnɔɔso yɛ dɛn? Mma wo. Na Jesus Christ no a woanya no, na wayi wo ho afiri bɔne ho no koraa no, ɛyɛ nhyira kɛseɛ paa. Wonam a w'ankasa wo ho sɛpɛw. Ao, nnipa bi a wonam bi a bɔne biara nni ho, wa wonam ma wofii firi. Bɔne wɔ mu a, wobɛhu sɛ w'ankasa wosoɔsoa. Ao, wosoɔsoa. Ehee, wosoɔsoa. Ka amen. Praise God. Five, yɛde kɔ awieɛ no, a committal of ourselves to Him, sɛ yɛde yɛn ho nyinaa bɛma No. Yɛde yɛn ho nyinaa bɛma No. The Bible describes this last step in several different ways. He speaks of coming to Christ, two, receiving Him or following Him. Saa nneɛma mmiɛnsa yi nyinaa reka asɛm sɛ wode wo ho bɛto Awurade so yie a, na Bible no ka sɛ, Bra Yesu nkyɛn, bra Ne nkyɛn, afei gye No. Ka Amen. Gye Yesu no. Deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ne sɛ wobɛdi N'akyi. Nti sɛ woreba Yesu nkyɛn a, wode w'akoma ne w'adwene nyinaa na ɛreba Ne nkyɛn. Wogye no nso a, wode w'akoma ne w'adwene nyinaa na ɛgye no. Na wɔn a wɔkɔ Awurade Yesu Kristo nkyɛn no de wɔn adwene ne wɔn akoma nyinaa kɔ no. Ɔne bɔne nni hwee yɛ. Ka amen. Because baabi a bɔne tena no, ɛne akoma no mu. Bɔne no nya anya akoma no a, na afei ɔde ama adwene no. Sɛ adwene no nya fa pɛ, na ɔkɔ akɔyɛ. Adwene fa a, na ɔkɔyɛ. Sɛ adwene no mfa adeɛ a, ɔnkɔyɛ da. Ɔbɛdidi ne mu saa na adwene nya ara som pɛ na afei deɛ action aba na ɔkɔyɛ. Amen. Praise God. Hallelujah. Nti ɔse fa w'adwene nyinaa, w'akoma nyinaa. Nti wokɔ ne nkyɛn a, wode w'adwene ne w'akoma nyinaa. Bebree aba Yesu Kristo nkyɛn a, yɛadwene nka ho, yɛakoma nka ho. Na mmom yɛ nipa no ara na aba. Na nipahunu no nso kɔ a ɛrenyɛ adwuma. Sɛ adwene ne akoma no nka ho a, na nipahunu no ara kɔ a nsakraeɛ biara mma. Na mmom sɛ akoma ne adwene no kɔ a, ɛde nsakraeɛ de ba. Ɛno na ɛde tɛnee no ba. Wɔnka, Amen! Nti ne nyinaa bɔ mu a, ne nyinaa bɔ mu a.

Me nua, me nua, me nua, wotie me? Asɛm no awieɛ nyinaa ne sɛ, Suro w'Awurade Nyankopɔn na di ne mmaransɛm so. Di ne mmaransɛm so, na di ne mmaransɛm so. Kae sɛ ɔno na ɛbɔɔ woɔ na ɔnwonee woɔ. Asɛm no nyinaa awieɛ no no. Asɛm no awieɛ ne sɛ, asɛm no awieɛ ne sɛ.